Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Insellmilkom u nilqagħkom għal episodju 24. F'episodju 23, il-qriema meta semgħu li tar-Rabat u tal-Imdina kienu ħabtu għall-Franċiżi, ma tahomx id-demm iħalluhom jitqabdu waħedhom u qatgħuha illi jitilgħu r-Rabat jagħtuhom daqqa ta' id. L-armata tas-sultan ma kinitx wisq 'il bogħod, għalhekk twebblu illi jmorru hemm u jiġbru l-armi illi jaqgħu taħt idejhom. Suldat Franċiż riekeb fuq żiemel kien fi triqtu b'ittra lill-Kaptan Mazon, mingħand il-Ġeneral Vaubois, fejn kienet tqawwilu qalbu għax kien biħsiebu jibgħatlu xi suldati u xi armamenti dakinhar wara nofsinhar. Il-Maltin, meta ntebħu bih, għamlu għalih u għelbuh u ħaduh quddiem in-nutar Vitale illi bis-saħħa ta' dik l-ittra sar jaf kulma kienu beħsibhom jagħmlu il-Franċiżi. Anton Barbara, malli sema' b'dan, niżel jiġri għall-Qormi. biex iwissi lis Sur Slaw b'dak illi kien jaf. Imma meta wasal quddiem il-bieb ta' ommu, sab ruxma ta' nies jitolbu ħaqq minn ħuh Ċensu li, kif nafu, kien ixaqleb lejn il-Franċiżi. Anton, bil-għajnuna ta' Sur Slaw u l-ħabib tiegħu Dovik Abela, il-kappillan Caruana u t-tabib Micallef, Seħħilhom iberrdu l-miġemgħa billi qalulhom b'dak illi kienu saru jafu, jiġifieri bl-ittra ta' Vaubois lil Mazon. Ma' dan il-kliem kulħadd inġabar fil-misraħ ta' San Franġisk fejn il-Kappillan ħatar lis-Sur Slaw bħala mexxej tagħhom. Din il-ħatra ma kinitx għal qalb is-Sur Slaw għax kien jaf. Kien jaf l-hemm u l-għawġ li kien ser jidħol fih. Tgħid is-Sur Slaw jibdielu jew jidħol għaliha din li jmexxi l-Maltin kontra l-Franċiżi? Naraw. F'daqqa waħda tqabbad nar li jħeġġeġ minn tarf sa tarf. Hekk! Hekk il-kelma ta' Dovik ġriet minn fomm għal fomm fost dik il-ġemgħa nies Miklu bina d-demm il-Franċiżi, għanqlithom, għadbithom u tefgħathom fi freneżija li ġġennen u tbellaħ. Minnu fih, kulħadd infexx jgħajjat, Immorru! Immorru! Immorru l-Franċiżi! U mħarrulin kif kienu, telqu qatta bla ħabel lejn Misraħ San Franġisk li kien it-tokk fejn jinġabru s-suldati. Is-Sur Slawgat, Dovik Abela u t-Tabib Micallef baqgħu għal ftit tal-ħin madwar Anton Barbara, jberduh u jistaqsuh x'kien ġara fir-Rabat. Sadanittant, is-Sinjura Rosanna neħħiet l-istanek minn wara l-bieb u fetħitu kollha beżgħana u mrehda. Anton u Sur Slaw Daħlu jsabbru s-sinjura u jagħmlulha l-ħila, filwaqt il Ludovic Abela resaq iżjegħel b'Margherita li kienet imwerwra u mbikkija. Imma ma kellhomx żmien x'jaħlu u wara li damu ftit tal-ħin jitkellmu fil-loġġa ta' wara l-bieb, reġgħu ħarġu u telqu huma wkoll lejn Misraħ San Franġisk biex jaraw x'kien qiegħed jiġri. Ibni Ibni fejn kont, fejn kont, ma għadx li se noħroġ ħajja minn hemm ġew illum jien. San Ġorġ, San Ġorġ ibni salvana daqs kemm tlabtu biex ma tafx kif jidher xi ħadd minnkom jidħol għalina. Issa kollox għadda ma, kollox għadda, m'għandekx mniex tibża' iżjed, kulħadd telaq. Fejn taf ibni, fejn taf kif bdew iġibu ruħhom. Kienu qishom klieb ifferoċjati, sa żnienhom bdew jheżżu għalina quddiem il-bieb, biex ma nsemmix il-kliem faħxi li bdew jgħidu għal ħuk Ċensu. U kif, kif thom daqshekk għal ħuk Ċensu għid? Kif thom daqshekk? Xi ħadd kaskishom għalih, xi ħadd jobogħdu sew. La, la, la, bni, mhux lilu biss, mhux lilu biss, imma lilna lkoll, lil ta' Barbara, dawk għal ta' Barbara ġew hawn wara l-bieb. Dawk ma kinux jafu x'inhuma jagħmlu ma' dawk kienu f'sakra ta' mibegħda.
Lanqas l-art li jimxu fuqha m'huma qegħdin jaraw dawk ma' bil-mibegħda li għandhom għall-Franċiżi. Imma issa, issa daqshekk ma. Kollha telqu, kif qed tara int, m'hawn ħadd. Sewwa qed jgħidlek ibnek Anton, Sinjura Rużanna. Issa, ma jersqux iżjed 'l hawn dawk, ibqa' fuq kliemi. Tista' sserraħ rasek, għax mhux se jerġgħu jersqu 'l hawn dawk, mhux se jiġu. Anton, aħna x'nagħmlu, eh? Mhux aħjar immorru aħna wkoll f'San Franġisk, naraw sew x'qiegħed jiġri? Iva, naħseb illi aħjar immorru sehem. Ma, se jkolli nwarrab minn hawn, se jkolli niċċaqlaq. Taħseb illi nista' nħallik waħdek hawn ma' Margherita? Iva mur, ibni, mur, tkun imbierek. Art twelidek qed issejjaħlek. Dik għandha l-ħtieġa tiegħek aktar minni. Mur, ibni, mur, u San Ġorġ jieqaf miegħek. Hawn jien magħha Anton. Morru, morru, tħabblu raskom xejn fuqna. Morru. Tlaqna mela ma'. Sur Slaħu. Tlaqna?
Anton! Ejja do fik! Tabib! Hawn jien magħkom. Jien ukoll.
Inħaffu ftit l-aħwa! Il-qriema inġabru fil-miżraħ. Iżda ma marrux hemm biex jitkellmu u jgħaddu ż-żmien. Kienu f'dadija li tbassa, dadija li ħtiġilha tinfex fi ġlied, taqtigħ u qtil. Dak il-ħin il-Kappillan Caruana feġġ fil-bieb tal-knisja ta' San Franġisk u malli rah, wieħed mix-xewwiexa għajjat, Sar Kappillan! Ħutna! Ħutna nitqabdu kontra l-Franċiżi! Il-kappillan inħasad u tħawwad imma ma nfixilx. Hu kellu moħħu jilħaqlu. Bil-ħeffa kollha wieġeb lil dawk il-ħafna nies li kienu daru lejh jistennewh jitkellem. Uliedi, Jiena rajtha l-erwieħ u mhux bniedem tal-ġlied. Imbagħad dar lejn is-Sur Slawgat, li kien fuq it-tarax ta' quddiem il-knisja jitkellem ma' Anton Barbara u, b'leħen għoli, qal lin-nies. Jekk tridu min imexxikom kontra l-Franċiżi, għax ma tagħżlux lis-Sur Slaw? Dan bniedem għaref u jaf mnejn għandu jgħaddi! F'daqqa waħda, isem is-Sur Slaw instema' jidwi qisu ragħda fil-wisa' tal-pjazza. Is-Sur Slaw! Is-Sur Slaw il-Kap tagħna!
Bdew jgħajtu għal għenija dawk il-ħnejjaq li kienu miġburin hemm li, bħal mewġa, Resqu jirtassu madwar l-erba' tarġiet ta' quddiem il-knisja. U s-Sur Slaw instamad u tbikkem. F'daqqa waħda wiċċu tilef lewnu. Xuftejh bdew jirtogħdu, ġbinu ddallam bil-ħsibijiet kbar li bdew għaddejjin minn moħħu. Dik kienet is-sejħa tad-destin. Sejħa kiefra, sejħa kiefra li taħkem il-ħajja u tfassal ix-xorti tal-bniedem. Is-Sur Slaw malajr intebaħ fiex kien dieħel u ġieb quddiem għajnejh il-għawġ u l-hemm li kienu imħejjijin għalih. Xtaq jeħles minn dak it-toqol, tħajjar iġiegħel lil xi ħadd ieħor jieħu l-kmand Imma mid-dehra l-qriema riedu lilu jmexxihom u ma setax, ma setax jeħles mill-għajat u t-traħħim tagħhom. X'waħda din! Lili, lili jriduni mmexxihom! X'biċċa ta' ħbil il-moħħ! Ma setgħux għażlu 'l ħadd ieħor. Għadhom ma jafux fiex se jdaħħluni dawn! Mhux il-biża'? Le, mhux il-biża' li qed iġagħalni nħossni hekk, imma t-toqol. It-toqol tad-demm li għad irid jinxtered. Is-saram, is-saram illi rrid inħabbat wiċċi miegħu mal-kmand. Aktar u aktar jekk noħorġu telliefa mal-Franċiżi. Alla waħdu, Alla waħdu biss jaf minn xiex ikollna ngħaddu. Jeħtieġ, jeħtieġ illi nagħmel l-almu tiegħi u noħodha b'wiċċi minn quddiem mal-għawġ u l-hemm imħejji għalina. Ikolli mmidd għonqi għar-rieda tal-poplu
u tad-destin. Qamet ħamba tal-għaġeb. Nies ixejru jdejhom, oħrajn jgħollu l-armi, min jispara l-azzarin fl-ajru, min iċekċek il-bandolier, min iħabbat iċ-ċuqlajta tal-alarm u min idoqq it-tnabar. Fuq kollox, għajjat. Għajjat, twerżiq u ħalf bil-Franċiż biex tagħqad xi tfal telgħu fuq il-kampnar tal-knisja. u bdew idoqqu l-qniepen bla qiegħda. Sadattant, it-toroq kollha li jieħdu lejn il-misraħ kienu maħnuqin b'irġiel, nisa u tfal kollha jiġru 'l hemm u kulħadd b'xi xarbitelli f'idu. Min kellu xkubetta jew azzarin, min xabla, dan kien jaħfem midra u l-ieħor minġel. Xi wħud kienu jżommu oħtra. In-nisa ġarrew lembubi u sansitra stanek tal-bibien. Kulħadd jgħajjat qisu mħerwel, ixejjer u jgħolli l-armi u jdawwarhom fuq l-irjus. Dawk il-ħlejjaq kienu f'telfa tal-biża'. Kellhom demmhom ibaqbaq bil-mibegħda għall-għadu u jdejhom kienu jikluhom biex ifajru u jballtu fuq l-irjus. Is-Sur Slaw u sħabu malajr fehmu li jeħtiġilhom irażżnu l-poplu qabel ma jintilef fid-dagħdigħa u jibda jagħti fejn ġiġi. It-tabib Mikallef, Dun Pitru Pawl Psajla, l-Kappellan Karwana, Anton Barbara, Salvu Ċilja, Dovik Abela u gbarat oħra li kienu hemm kollha daru ma' Sur Slawgat jitolbuh b'dewwa kbira biex iwieġeb għas-sejħa tal-poplu qabel ma tqum xi waħda kbira u dak ir-raġel ta' qalb ġeneruża ma setax ma jmiċċ u għar-rieda tal-poplu. Għolla jdejh it-tnejn biex isikket in-nies u, meta waqgħet ftit tal-ħemda, is-Sur Slaw qal. Sur Slaw, jeħtieġ illi tgħid xi ħaġa, jeħtieġ illi tkellem il-poplu! Kellimhom Sur Slaw qabel ma jagħmlu xi waħda! Jekk mhux se tkellimhom Sur Slaw,

Illi ngħidilkom? Kollha! Tkellem sostna u għidilna! Melissa, Tuni ftit ta' żmien. Ħalli jien u sħabi naraw u nistħarrġu sewwa dak illi għandna nagħmlu. Imma tuna ftit ta' żmien! Ara! Marru nġabru d-dar. Malli aħna niftehmu Insejħulkom bid-daqq tal-qniepen, qegħdin niftehmu? Morru nġabru lejn darkom! Għal dak il-kliem tas-Sur Slaw, kien hemm min mejjel rasu u telaq lejn daru, imma l-kotra, l-kotra baqgħet fil-miżraħ mxennqa għat-taqbid u tistenna l-kelma tal-kmand biex tmur tħebb għall-Franċiżi. Is-sursla u l-kbarat l-oħra daħlu fis-sagristija ta' San Franġisk biex jaraw sewwa x'kellhom jagħmlu. Nitilgħu ħdejn it-turretta, nistaħbew wara l-ħitan tal-għelieqi u kif il-Franċiżi jkunu tlgħin mit-Triq ta' San Ġużepp għar-Rabat, naqbżu fuqhom għal għarrieda u nagħmlu taqtigħa minnhom! Qal Dovik Abela bil-ħrara u l-ħeġġa ta' żagħżugħ li ma jqisx il-periklu. It-tabib mikellef kemmex xufftejh, u Sus Lau deher ħosbien, l-oħrajn xeħtu għajnejhom fuq il-kmand, donnhom jistennew il-kelma tiegħu. Wara ftit, is-Sus Lau dar lejn it-tabib mikellef u qallu. Sider ma sider. Sider ma sider. Nistgħu nifqulhom il-Franċiżi? Sa Dawk, dawk għandhom armi tal-biża', mhux bħalna, li m'għandniex ħlief ftit azzarini ta' kafkaf! Nieħdu l-armi li baqa' fl-armerija! Reġa' qal Abela bis-saħħna. Isma', aħna nies biżżejjed biex naħbtu għall-Franċiżi! Staqsa Salvu Cilia. Aktar ma nkunu, aktar noħorġu ta' rġiel! Wieġeb il-kmand. Għax ma ngħidux il-Karkariżi, jagħtuna daqqa t'id! Wara kollox, il-ġlieda tagħna mal-Franċiżi ma tkunx għal Ħal Qormi biss, iżda għal Malta kollha! Qal Anton Barbara, u kulħadd ħass li dak iż-żagħżugħ kien qiegħed jitkellem ta' raġel. Jekk ngħidu li l-Ċensu Borg Dak ma jibqax lura kif ngħidilkom jien! U żgur iġib il-Kalkariżi tiegħu biex iwiżnuna! Qal is-Sur Slough. Immorru għandu bla telf ta' żmien! Mela x'nagħmlu? Mmorru għandu bla telf ta' żmien! Hekk hu! Ma nitilfux żmien aktar! Ejja nfittxu mmorru għandu! Żiedu l-oħrajn.
Fuq hekk, wara ftit tal-ħin, is-Sur Slough Gatt u Anton Barbara telqu rakbin fuq iż-żwiemel. U ġibdu għat-telgħa tal-mitħna tar-riħ. Daru lejn il-Palazz l-Aħmar, għaddew bil-ġirja minn taħt l-akwidott ta' Wynyacord u baqgħu sejrin isuqu bil-ħeffa għal għand ċensu Borg ta' Birkirkara. Is-Sur Slaw u Anton saħbu l-Karkariżi mxewxin daqs il-qriema. Kienu għadhom kemm ħatru bħala kap tagħhom Lil Ċensu Borg imlaqqa' mbraret u dan, dan kien fuq ix-xwiek biex juri xirfu malli ż-żewġ qriema tgħarrfulu x'kien beħsiebhom jagħmlu u stidnuh jidħol fit-tabxa magħhom, Braret ħatafhom fil-kelma u minnufih daħħalhom ġewwa daru biex jiflu sewwa u jqisu dak illi kellhom jagħmlu n-nies taż-żewġ irħula. Ġens!
Ħarsu! Ġens! Ħarsu 'l hawn! Ħarsu 'l hawn! Anton! Anton Barbara! Ajli! Ajli! Sus 'l hawn! X'ġiebkom 'l hawn? Ġens! Ġens! Ġejna ħtieġa l-għajnuna tagħkom! Għawġ kbir għandna quddiemna! Tassew! Mela x'inqala'? X'inqala'? Ir-rabtin, Ġens, ir-rabtin u tal-Imdina ħabtu għall-Franċiżi! Ħabtu għall-Franċiżi? Iva, issa ħallik. Illejla reġiment suldati Franċiżi għandhom jaħbtu għar-rabtin. Aħna l-qriema qtajnieha. Illi nagħtuhom daqqa t'id għax waħedhom ir-rabtin ma jagħmlu xejn magħhom. Għalli ċens, għalli. Inti lest illi tidħol magħna f'din it-tabxa? U tingħaqdu magħna, eh? Sa fl-aħħar. Sa fl-aħħar faqqgħet. Sa fl-aħħar faqqgħet! Kemm inni nistennieha aħbar bħal din! Xi twieġeb, Ċans? Xi twieġeb, Tiġu? Niġu! Niġu! U kif? U kif niġu? Ejjew ġewwa! Ejjew ġewwa nidħlu u niftehmu sewwa x'għandu jsir! Wara nofsinhar ta' dak il-Ħadd fatidiku, ħareġ minn bieb il-bombi reġiment suldati Franċiżi. Għaddew minn fuq il-pont li f'dak iż-żmien kien jofroq il-foss ta' quddiem il-bieb, Ġibdu lejn il-blata l-bajda u qabdu t-triq li tieħu għal San Ġużepp u l-Fleur de Lis. Dak ir-reġiment kellu dehra li jsaħħar u fl-istess waqt tbażża'. Kien hemm għadd kbir ta' suldati, libsin uniformi mlewna u mżejna b'ramijiet, galluni u ġlud. Fuq spallejhom kienu jġorru azzarini mnaddfin tajjeb bil-bajonetti jleqqu mwaħħlin fit-tarf tagħhom. Ma' qaddhom kellhom imdendla xabla twila. Kienu kollha rġiel fl-aħjar tagħhom merfugħin fuq qaddhom u mexjin pass meqjus mad-daqq tat-tnabar. F'ras ir-reġiment kien hemm dawk tat-tnabar u tat-trumbetti. Dawn kienu mexjin bla ħoss. Iżda l-oħrajn kienu l-ħin kollu jtambru biex iżommu l-pass dejjem meqjus tas-suldati. Il-fizzjali fuq iż-żwiemel kienu quddiem is-suldati. Kellhom uniformijiet, Kollha tlellix u tberfil fid-deheb. Idejhom mgħottijin b'ingwanti bajod u f'rashom kappell ravjula. F'ras il-qabda fizzjali kien hemm waħdu il-kap tar-reġiment. Kien raġel kburi, wiċċu mqid, għajnejh jibru. F'idu waħda kien iżomm ir-riedni u f'idu l-oħra Kellu kannokjali żgħir, illi waqtiet kien jgħollih quddiem għajnejh, u kull meta jwarrbu minn quddiem wiċċu, kien iniggeż bl-ixpruni ġenbejn iż-żiebel, illi dlonk kien jiżżiebel u jogħla fuq saqajh ta' wara. Dak ir-reġiment miexi sod u qawwi, bil-bandiera tperper f'nofsu, Iż-żwiem li qawqbu fir-ras, bit-tnabar idoqqu, bil-bajonetti tonnhom snuk tal-fidda, jilmgħu fid-dawl tax-xemx u telgħin u niżlin mal-mixja tas-suldati, kien għaddej, qisu għelm ta' saħħa li tiknes kulma ssib quddiemha. Ftit bogħod mill-Blata l-Bajda, fejn tibda t-triq għal Ħal Qormi, Hemm il-Palazz ta' Blacas, dik id-dar kbira tal-Kavallier Franċiż li kien ħabrek mhux ftit biex Malta taqa' f'idejn Bonaparte u mbagħad wara l-waqgħa tal-Ordni Vaubois kien ħallieh jibqa' f'din il-gżira bħala ħlas tal-ingann tiegħu. Meta r-Reġiment Franċiż wasal ħdejn il-Palazz, il-Kavallier Blacas Ħareġ fil-gallarija. Jitgħaxxa b'dawk is-suldati mħarrġin tajjeb fit-taqbid. Feraħ bihom u xejrilhom trikolor żgħir Franċiż għal bosta drabi u daħak lill-Kap. Dan għolla jdejh u sellem. Imma r-reġiment? Ir-reġiment baqa' sejjer bil-qawwa u bil-qajla bla ma tilef pass. Filwaqt li r-reġiment kien għaddej minn ħdejn il-palazz tal-Kavallier bla Ka, żagħżugħ Qormi xejjer ċarruta ħamra mill-quċċata ta' torri qadim fuq l-għolja tas-Samra. Dak it-torri llum nofsu mgħotti mill-bini ta' Triq San Gejtano fiż-żmien ta' dawn il-ġrajja. Ma kellux ħlief raba' madwaru u minn fuqu wieħed kien jista' jara t-triq kollha ta' San Ġużepp, mill-Bieb tal-Bombi sal-Bieb ta' Wynyacourt fi Fleur de Lys. Fuq dak it-torri, is-Sur Slaw kien ħalla żagħżugħ biex jgħarraf lin-nies tiegħu meta joħorġu is-suldati Franċiżi. Meta r-reġiment wasal ħdejn it-turretta ż-żgħira fejn jispiċċaw il-ħnejjiet tal-akwadott, f'daqqa waħda instemgħet sparatura ta' azzarin. Il-kap għajjat għajta ta' wġigħ kbir, qam fuq l-istaffi, telaq ir-riedni u l-kannokjali minn idejh li għollihom 'il fuq minn rasu, miel la ġenba u nstabad rasu 'l isfel minn fuq dahar iż-żiemel. Dan kollu ġara f'tebqa ta' għajn u qabel ma s-suldati ntebħu x'kien ġara, reġgħu nstemgħu ħafna sparaturi oħrajn ġejjin minn wara l-ħitan ta' Sejjieħ u xita ta' ġebel Waqgħet fuq ras is-suldati Franċiżi. Dawn malajr fehmu fiex kienu sabu ruħhom u minnufih nxteħtu għat-taqbida. Il-fizzjali bdew jagħtu l-ordnijiet, indaqqu t-trumbetti u fl-istess waqt qamet taħbila tal-biża'. Iż-żwiemel tal-fizzjali nafru u bdew iduru qalb is-suldati, jogħlew fuq saqajhom ta' wara u jiżru, dawk tat-tnamar bdew iħabbtu kemm jifilħu, l-ħsejjes tal-isparaturi miż-żewġ naħat tarxu lil kulħadd. Sadattant, xi fizzjali u suldati kienu stabtu mal-art, min mejjet, min midrub u min mgħaffeġ taħt ir-riġlejn, iżda s-suldati Franċiżi, imħarrġin tajjeb fis-sengħa tal-gwerra, ma nfixlux u anqas qatgħu qalbhom. B'għajta li twahhax fuq fommhom u bl-armi maħfunin tajjeb f'idejhom, b'salt wieħed qabżu l-ħitan tas-sejjieħ u ġew, sider ma sider, mal-qriema! Qamet taqtiegħa, bla ħniena. Il-Franċiżi kienu nies ta' ħila u jafu jinqdew bl-armi, imma l-qriema, il-qriema kienu f'dadiha li twaħħax. Iż-żewġ tajfiet inxtaħtu fuq xulxin bħal il-pup feroċi. Il-Franċiżi jinfdu bil-bajonetti u jaqsmu l-irjus biċ-ċip ta' Lazzarini, filwaqt li l-Maltin kienu jfajru bl-istanek, jaħsdu bl-imnieġel jew itaqqbu bl-imniedri lil kull min jiġi quddiemhom u kollha f'daqqa jgħajtu għajjat tal-ġenn, jistgħu xulxin u jonfħu qishom barrin fl-arena. Għal-lum ser nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, is-sliem.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġużè Galea, iddramatizzat